дуслар, без тагын ярышка барабыз һәм тагын инде диңгез автобусы белән. Менә бу диңгез автобусы вокзалыннан дип әйтик инде, Бурса шәһәренә таба барабыз. Ә Бурса шәһәренә инде шәһәрендә Даенджи Ультра Трейл исемле йөгерү ярышы булачак. Һәм мин сезне әлеге ярышка чакырам. Бурсага бара торган диңгез автобусы ул шулкадәр зур, өч катлы, беренче катында аның Машиналар күп итеп, икенче, өченче катында кешеләр. Һәм бу якта диңгез күренә. Безнең гомумән алганда Истанбулдан Бурсага сәгать ярым юлыбыз бар. Менә без дә чәйләр алдык әле, чәй эчәбез. Сәгать ярым вакытыбыз бар. Килеп тә җитәбез менә. Бу Мудания, Бурса янында кечкенә генә бер шәһәрчек. Диңгез автобусына төшкәннән соң Бурса шәһәренә хәтле автобус яки такси белән барып була. Иң арзан әлбәттә автобус, аның бәясе якынча 4 лира, ул безнең акча белән якынча 35-40 сум. автобусның соңгы тукталышы Эмек дигән метро станциясе. Әлеге метроға төшеп

алу вакытлары җитте. Һәм Бурсаның ул бер стадионы янында Бик Бирлек отель дигән җиргәндә урнашкан. Ә, мин хәзерге вакытта метродан төштем. Биш шәвләр, биш йортлар тәрҗемә итсәк тә буладыр. Ә, һәм бер чакрым тирәсе барасы була һәм хәзерге вакытта барам мин сезгә ә, старт пакетлар ала торган урынны күрсәтәчәкмен экспоны кызык микән нәрсәләр бар икән һәм соңрак әлбәттә һәм үзе старт пакетын үзендә күрсәтәчәкмен килеп тә җиттек менә бу стадионда монда отель дә бар стадион да бар аңлавымча һәм старт пакетлары тарату да әлеге бинада менә марафонның ярышның символлары күренеп тора Кыр дагытым аваны диелгән. Менә исеме Даенджи Ультра. Һәм без хәзер керәбез, Аллаһ хәбәрчә алабыз. Менә хәзер менеп җитәбез. Тарату алыннан барабыз. Нәрсәләр бар? Әйбер сатыш фәлән. Һәм менә монда стар пакетлары тарату.

Дуслар, сез көләрсез, әмма стар пакетын бирмәделәр. Ни өчен? Э, стар пакеты бирәләр бары тик э, таләпләренә туры килгән, йөгерү шартларына туры килгән әйберләр булганда, ягъни монда э, керә йөгерү букчасы, монда керә махсус бинт, монда керә су шешәсе 1 литрлы һәм башка әйберләр, һәм алар минем барысына әзерләнгән инде һәм Шулар артынан чаба-чаба хәзер кайтып килмәкче булам. Дуслар, менә мин инде тиз генә лента килдем, бер сәгатьтә булмаган да бәлки. Һәм бөтен кирәкле әйберләрне алдым. Хәзер икенче тапкыр старт пакетын алып карыйбыз. Бу минем тарихымда беренче тапкыр. Старт пакетны артына ике, ике тапкыр бару. Гадәттә инде ярышларда йөгерү чанталарын төркчә, кайме, татарча букчасы буладыр инде ул. Тикшерәләр. Нәк старт алдыннан, стартка керү алдыннан анда нигәдер старт пакетлары тапшырган вакытта, бәлки бу акыллыдадыр, белмим, әмма оештыручылар сайтларында да инстаграм сәхифәләрендә дә шундый таләп бар икәнлеген әйтмәде шуңа күрә мин шактый уңайсыз хәлгә эләктем инде хәзер икенче тапкыр килүдән старт пакетын ала алырмын дип ышанып каласым килә

Хәерле иртә, дуслар. Сәгать 4:58. 4:30-да уяндым, кичкә тордым. Чөнки кичә төнлә эссе булды. Озакны йоклап китә алмыйча интектем. Ятканча, якынча 12-ләрдә генә бәлки йоклап киткәнмендер. Хәзерге вакытта юындым, кырындым, бөтен эшләрне эшләдем. Стәллә минем сникерс, пицца кичәгеченнән калган һәм кахвә, минемчә, бу 30 чакрымга җитәргә тиеш. Иртә белән әллә ни ризык авызга бармый. Хәзер менә безнең почта әле караңгы. Такси ничек чакырырга белмим. Хәзерге безнең барасы урыныбыз ул Даеничи дигән күл. Күлгә хәтле ундүрт чакрым. Анда бары тик такси белән генә барып була, ә Төркиядә соңгы көннәрдә бик каты яңгырлар яву сәбәпле, юллар бозылган, диләр. Хәзер урамга чыгып, такси дурагы дигән, такси тукталышы дигән урын бар, шунда барып, такси чакырып карарга тырышачакмын. Һәм инде стартка әзерләнергә кирәк. Бүген бөтен әйберне кичә үтенле әзерләп куйдым, хәзер юлга чыгабыз.
Күлгә без таксида барабыз. Ярты сәгать юл диделәр. Бурсада әле кояш чыгып кына килергә җыена әкрен генә. Иртә тагын бер кат э, таксида барып җиттем. Гомумән алганда 25-30 минут вакыт алды юлы. Һәм Бәясе ни кызганыч арзан түгел. 90 лира чыкты, ягъни 90да 5. Бу якынча инде бер 700-800 сумдыр мәгәен. Тәгалә итү авыр хәзер. Күлне менә хәзер сезгә күрсәтәчәкмен. Шундый Даениҗе күле. Менә ул минем артымда. Инде монда кертенгенә Кояш чыгып бара. Табигать. Менә старт һәм финиш урынын әзерлиләр. Оештыручылар йөри әзерләнеп. Бакалар кычкыра. Бакалар кычкыра иртә белән нәрсә эшләсен индеме? Шул менә монда йөгерү аланы, монда старт Һәм финиш шәһәрчеген күрә алабыз. Күл үзе әллә ни зур түгел кебек. Ама таулар арасында урнашкан. Бурсы каяда тиг якта. Үзе бурсыны күрә алырбызмы бит өтен әйтү авыр әлегә. Шул менә фотога төшә торган урын күрсәтәм мин сезгә хәзер. Менә ул. Бакалар кычкырып йөри. Шул әзерләнәбез. Сәгать ярым вакыт калды. Да Енеже күле һәм табигате. Менә шундый урында шуның тирәсендә бәлки тәгәл итү авыр әлеге. Безнең йөгерү ярышы булачак. Менә нәрсә кычкырып йөри инде бая. Нәрсә кычкырып йөрисең? Без инде әзер. Э, ярышка 25 минут калып бара. Хәзерге э, минутларда, хәзерге секундларда 56 э, чакрым юлга кузгалырга җыена. Менә старт
Һәм монда халык күп җыела башлады, шактый зур мәйданчык.

көтә. Юл спортчылар әзерләнә үзләренчә. Күңелле. Утыз чакрымда шактый күп йөгерүчеләр җыелды, менә карый аласыз. зур бер алан җыелды, бик күп йөгерүчеләр. Әлбәттә, 59 чакрага караганда монда кеше күбрәк. Хәзер кеше исемнәрен әйтәләр һәм чиратка басалар. Һәм инде бөтен кешене исем әйтәчәкләр. Һәм инде без шулай йөгерәчәкбез. Хәзер бераздан башлыйбыз.

Рам, һәм без инде күлнең бер ягынан әйләнеп барабыз. Баштан бераз төстек, аннары кире күтәрелдек. Менә хәзер бераз җиңелчә төшү. Күл шундый матур. Монда бер килеп ял тәскилә башлады. Мин табигатьтә йөгергә яратам инде. Үзе бер ләззәт, үзе бер рәхәтлек. Дәвам итәбез. Бишенче чакрымга җитеп барабыз. Инде менә шундый матур табигатьне сезнең белән уртаклашасым килде. Шундый матур урыннарда йөгерәбез. Искиткеч һавасы. Ышанмассыз. Шул кадәр рәхәт. 5 чакрымга җитеп барабыз. 10 чакрымда беренче чип ноктасы булырга тиеш һәм эчү ашау ноктасы да булырга тиеш. Сәкертегенә монда агачлар, наратлар, һавасының никадәр рәхәт икәнен белсәгез, Менә ләззәт инде, рәхәт инде. Менә мондый урман арасында йөгерү үзе бер бәхет. Менә таулар күренеп тора. Ә? Альпылар, Швейцария диярсең. Гәрчә анда булмасам да, без хәзер күтәрелеп барабыз. Күтәрелгән вакытта Бөтен кеше диярлек җияү бара. Менә шундый матурлык. Җәмәгать. Карагыз нинди матурлык.

Чипларны тикшерәләр. Монда банан, пепси, башкалар. 15 чакрым күптән түгел без инде беренче су ноктасын үттек анда су тутырдык үзебезгә шәхсән мин бер литр су тутырдым Һәм менә эчеп барам хәзер. Кирәк вакытта банан ашадым берне һәм өч стакан кока-кола эчтем. Һәм бераз хәл керде. Күңелле, рәхәт. Хәзер тагын 12 чакрымнан якынча 12 түгел. Инде 10 чакрым тирәсе калгандыр. Икенче су ноктасы булырга тиеш. Матур табигать һәм монда сыерлар да бар, күрәсең. Авыл яки әле хуҗалык якындыр. Таулар, таулар, бик матур табигать.

19 нчы чакрымнан соң менә бераз таудан төшүләр дә башланды. Тауга менү әлбәттә җиңел түгел иде. Бер урында без иптәшләр белән ялгыз та киттек. 500 метр ялгыз кителде. Күрми калдык менә мондый тамгаларны. Һәм ярый әле арттан берәүсе Безне артан чавып, иптәшләр сез бит дөрес китмәдегез диде. Ягъни өстәмә рәвештә бер чакрым йөгереп йөгердек булып чыкты. Э, Кока-кола эчкәнем бераз хәл бирде, рәхәт булып киттем. Менә табигатьне карый аласыз. Табигать бик матур, бик рәхәт. Һавасы шундый чиста. Йөгерәм һәм йөгерүдән ләззәт алам. Йөгергән вакытта инде таныштым. Төрле кешеләр белән, төрле шәһәрләрдән килгәннәр. Хәтта берәүсе Канадада яши. Шуның белән сөйләшеп бардык әзрәк. Бер абый белән сөйләшеп бардым. Ул бик әкрен йөгерә Истанбулда. Безнең кибете бар икән. Аның белән озак кына бардым да, хәзер аерылдым, чөнки ул хакта әкрен йөгерә, мин бу кадәр әкрен йөгермим. Әлбәттә, мин дә әкрен йөгерәм, әмма үземнең әкренлегем дип әйтик. Шул рәхәт дөресен әйткәндә. 23 чакрымга якынаябыз һәм монда инде авыл, машиналар, йорт, хуҗалык, менә шундый матур урыннар. Менә үтәбез асфальттан йөгерәбез. Гаҗәеп Бераз асфальта бар икән. Инде бер авылны үтәбез, мәчет аша үтәбез. Хәзер миңа әйттеләр, су эчү станциясе булачак дип, менә ул күренеп тора. Мәчет кырыенда 23 шәһрам. Кәйфәр әйбәт. Су. Әйдәкә.

Курыкмыйбыз берәй бертен дә. Йөгерәбез, авыл эченә йөгерәбез, авыл. Әллә ни тезек кимәсен, дим. Әмма асфальттан йөгерү дә кызык. 26 чакрымны үттек. Монда әллә нидер елга, әллә күлме шунда, белмим. Бераз ардырта башлады. Йөгерәбез бик матур урыннардан. Бу якта урман, һәм икенче якта таулы урманнар. Шундый матур манзара. Моннан әлбәттә йөгерү бик рәхәт. Гәрчә хәзер инде табигатькә бик игътибар бик бирмисең, чөнки арыта башлады. Һәм финишка шул 6 мең, 7 мең чакрым калып бара. Иншалла, тиздән барып җитәрбез. Бераз яңгыр тамчылый башлады. Һәм хәзер безнең тагын бер су ноктасы һәм чик ноктасы. Монда чикларны тикшерәләр. Туышып алырга мөмкинлек булачак.

Бер сникерс ашадым хәзер, чөнки бөтенләй хәл беткән иде, бераз хәл кереп китер дип, һәм кофеин эчтем. Әзрәк хәл кертте. Но мондый хәл алар дип һич уйламадым, чөнки бер урында хәтта бүтән барасым килми дип, шундый башыма уй керде. Әйтәм, юк, барырга кирәк. бөтен мара әлеге трейлерның марафоннарның бөтен кызыгы да һәм күпмедер дәрәҗәдә гыйбрәте дә шунда әлбәттә авыр урыннар була инде ул аларсыз мөмкин түгел һәм синең бөтен бурычың шул авыр авырлыкларны үтү үз үзеңне җиңү беренче чиратта алга бару финишка хәтле барып җитү үз максатыңа ирешү һәм Шуның кызыгы да хәтта күпмедер дәрәҗәдә, әлбәттә, авыр, нык авыр. Әмма марафонның, ягъни трейлның, таулы трейлның үзенә күрә бер гыйбрәтедер инде бу. Авырлыкларны кичерергә кирәк һәм финишка күп калмады инде. 2-ме, 3-ме чакрым шунда әкертен генә менәбез. Һаман да күтәреләбез, күтәреләбез. Бу күтәрелү бетәме инде, юкмы? Белмим. Әмма тирләп чыктым. Чепчи. Аны кызык. Әлбәттә, миңа бик ошый. Урманда һавасы рәхәт. Кышлар сайрый. Аннары чиста һава сулыйсы, наратлар бик күп. Шуңа әгәр дә сезнең мөмкин бар икән, таулы йөгерләрдә дә катнашырга тырышыгыз. Сак кына менендей урыннардан да үтергә туры килә. Кырыйлардан гына ашыкмыйча гына.

Хәзергә минем 32 чакрымда 100 метр җыелды. Менә мондый ташлы юлларда бар әле безнең. Иншалла, тагын бер 500 метрдан Татарстан байрагын күтәрү вакытлары да җитә һәм финишта мин Аллаһ бирса яраткан гүл чәчәремне каршы алачак Аллаһ бирса.

33 те 42 шәһәрчеге шактый зур монда әйберләр саталар шактый зур ташламалар белән янында чәй алып булачак тагын нәрсәләрдер гомумән тормыш кайный һәм без хәзер макарон көтәбез макарон ашаячакбыз бик шады оештыру ягы бик көчле оештыру ягы дусларча шундый йөгерү бөтен кеше Килә менә Татарстан байрагын күреп, аралаша, таныша дигәндәй. Миңа бу йөгерү ярышының рухы бик ошый. Бик матур, бик шәп. Кешеләр бер-берсенә елмаялар, сөенәләр, яхшы теләкләр телиләр. Һәм әлбәттә бу йөрәкләрне сөендерә. Һәм мондый ярышларда күбрәк һәм күбрәк катнашасы килә башлый. Һәр йөгерүчегә һәм йөгерүчеләр белән килүче Кешеләргә монда макароннар бирәләр. Менә безнең бер абый әзерли ул макароннарны. Менә шулай макароннар пешә. Хәзер тәмле макарон ашыйбыз Аллаһ бирсә. Яңа макароннар пеште генә менә кайнар табадан дигәндәй.

Ризыкны, мәсәлән, бөтен кешегә бирәләр. Ягъни, мәсәлән, без Казан, ягъни Мәскәү ярышларында э, күрәбез, анда бары тик йөгерүчеләргә генә бирәләр. Э, йөгерүчеләр белән бергә килгән дуслары, иптәшләре, теләктәшлек күрсәтүче кешеләргә һич бер нәрсә юк. Монда исә теләсә кем килеп ала, теләсә күпме күләмдә э, ашап туярлык. Шуңа күрә бу ягын оештыру ягы бик ошады.

Көн Аллаһның нигъмәте. Шул кадәр матур булды, кояшлы, кояш чыкты, рәхәт. Бик күңелле үтә чара. Бик күп йөгерешләр, бик күп аларга теләктәшлек күрсәтүчеләр. Менә шундый матур кояш чыкты, шундый матур Урында үтә безнең бүген ярышыбыз. Искиткеч. Шуңа күрә бик бик сөенәмен монда килгәнемә.